Yes, karaibu karibu karibu naende. Ah, karibu ase station yaito engiya ekorokwa ng'a Bosongo Ritongo, naende igo nkobakaribisha sana mbuya mono ase ama- ama- amashabiki aito. Ah, naro kemorarora chipoint chiaito ne chingiya tokobasaba ng'a ka moranche na mokobeka etiki iga yaani yoko like, naende gogwancha mono o subscribe moino aria, Nari erinde naende togocha gosokia ekwenda etopic y'eng'ao naende kwanyara koba egokomanya mapema mpaka riria kwebire yakoinyori. Buya mono. Bono eng'ana emwamu ya rero, nigo ntagete gokwanera endamwamu. In fact endamwamu ase abagusii, omogusii na omonto omuya. Ko lakini endamwamu iga ere. ekerecha gati y'abagusii b'aminto. Igo ntaete goteba ng'a naende omogusii natete ng'a abanto abamo mbachayani, yaani ng'a omogusii maene maene bori igaa Nyasae ng'a omogusii bori nabo akoanga omonto omwabo pi. pi okoba endamwamu anje omonto isiko, egento ekiagera mpaka bono inche nkumete nanye ko understand why. Yaani ng'a omogusii ominto gose omogusii ominto nabo agokwanga pi, yaani pi, kogochi kobwati egento kwamokoreire nkeiyo. Baminto, gochia kweburia mpaka nonya nase oraire ng'aki, nyarebe ominto oyo ninki eke nakamokorerete, ntagocha koim- koma- ninche amanye ng'ende mosabe okwabera. Ochia korigia igo so ndiyo, ochia komoboria ng'a nyarebe ominto, mbekango buya, ng'ai amagoso are, ng'ai bono ngakogosere nyarebe ominto ogo agontebia boronge. Ah! Na gosa taiyo, onye tari gogoteebia, Inga yaya mbuya ande mbuya ande, lakini ebinda ya ebirenge biaye nigo arengeretie ebinto ebibe zaidi. Omogusii. Mpaka ndiri korenge ng'a saitani bono iga akare omogusii baminto gaki. Igo nkobasaba abanto baminto, mwanyora mwanchaine buya riria morabataka mwensi. Katika harakati y'okorigia nomaete ng'ense eye twatongete tokanyora ebinto bire ebikong'u, bono kera omonto nkorigia are. Omwana omino, gose mwana ogo, gose uncle yago, mwana bwa uncle yago. Osoka sokire noche buna chibahati chikare, bahati nchiri kobwekana, oikire gose ne etown. Buna achiire etown, Nyasae omokonyire, na omaete bahati nchia nya koreng'ana, eyago ogocha koenyora rero, na oyonde anyore mambia, oyomo anye ache konyora kare emiaka nonya sarasini, aye anyore kore emiaka ishirini, gose nonde nere akiri nya akiri Nyasae oye kamaete, ache amoe ebahati yaye gose ne emiaka kare fifty, gose sixty. Gose naende gokogenda mono Nyasaye nere noimote gogokumia, nere onge okoura ebahati pi ocha koa abana bao. Lakini gakoa abana bao naro banyora ebahati ebwatiraneti neri yao atakoete. Nyasaye nomonto bwogokumia. Bono kwabera konyora gose buna bono ndare omobekano. omwana omino ogenda gose goti naira oyio abwo onya gwekarakaria onya gwekarakaria oche ogwere ebahati orika riko gose ne egasi gete aria ase egasi abanto ba mwancha gose akore egasi yaye na obwegenu kwanyora nyasaye omwegorere chibahati naende nkoigure abanto bagoteeba ng'a kogokora egasi yago buya. Nyasae nabagokoigorera, naende agosesenie zaidi, kobwate enkoro endabu, rakini okore egasi kobwate enkoro embe, saau ng'o indio otagaaniwa zaidi. Bono totebe ng'a akamura kaenda karikwa egasi engiya, gakora egasi engiya na obomaene, nobomaene kabisa ase obwaminifu, abwo bwanchiwe egasi omentwe omadaraka, orikwe omosara omuya, omentwe omosara, oegwe chi opportunity chingiya, but kaba kei kwanyora osiarokire nkoagachire akanyomba nonya na akamabati fiti, naende naende matuko make naende kwanyora omomura orochire ogore nonya na akagari, baminto. Bono. Akagaria okwo kareta nonya ninka ng'aka moranche ango yane nsabere, anti yane nsabere rende nanche nateemire naretire. Yaani bono rika mokomosabera, abande mwarenge nonya na enchera mokomoita akwe ase eng'encho obuire omwana oino. Abinto, abande mwarega nonye okomoraki mokomoroga, erinde oboire omwana oino. Notamoroga okomoroga okonyene, endamwamu eria eri okoira ime yago, ebirengo ebiria okonyora obwate ebibe, bori nabwo oborogi number one, otaraikera oborogi obo bonde. Keri nakio ekerecha ekebe, ase eng'encho ngoteba bare ng'a keria okoganeria oyomino. Gose ama ebirengo ebiya obwateirie goka ngochie bire biaba, gose ng'a ngochie bire bia momoerio oye. Onya korenge ng'a nyarebe na omobe, ngochie aro okobera omobe. Onya korenge nyarebe mpaka amoite, omana ogocha konya kobua amoitire. Gose onya korenge ng'a nyarebe ntai- ntai- ntaete afirisike, nere ise koba tabwati am- am- imani esaine, nabo agofirisika. Oboria nabwo aborori number one. Igo ngoete totige endamwamu, tebi Nyasae ng'aki onye omwana obo oriri oretire, mobori ng'aki ng'aki gwakorete Nyasae nainche okaha omwana one nainche ng'anga oye one, kwa uzuri, gose bobe noro omwana o tata gose ng'aki gwakora otakoorokia onyare bomira nere achie agende atembe. Eyio nere kwa Uzuri, abaikuyo nao bagokora bo. Boigo akanyorera omwanya ase egetego chiorete oyomwabo omworokia. Mbabwati ndamwamu. Lakini bono ntware gose ikwanyora ng'a bono onde mwarenge gokwanani ase engencho ya enchara bachia akagora akagari, gose akagora akang'ombe akaya, gose agacha enyomba engiya, bono mbori gokwanani. Okonyora para tari gobokwani. Chinkoro chiabo nigo chigokwana chiria chi'ensemo, oyokwania abanto ng'aki mbuya ore, naye torochi mbuya ande, baminto, anga obwakire, aye torochi mbokiete, baminto, abagusii baminto ira ng'ora, ira ng'ora. Riaane kobakurera ng'eira ngora. Bono nkobasaba ng'aka moranche. Keria okoganeria oyomino, naende chietoke ng'a are tabwati birengo ebibe gocha asore, korwa rero manya ng'a ebikoirana asore, gose biairana nyomba mwago. Igo bono, naye otakeirwe ake esabu engiya. Oise koganeria aba- ama- abanto amaya. Amang'ana ao okobwati bakabuuka ase abanto bao. Onye mobwate ngoba ngai nande, kera omonto inyora obokare bwaino, inyora buna mwakinete gocha gocha. Abanto baria bagatwara etabia embe nonya buna echisukuru erio buna twasoma obwate endamwamu ere igoro, nocha gopima okonyora mbachieti ande, nonya barenge abang'aini. Nonya nonya barenge abatate ne ngokuru chinsomo, okonyora ebinto biaba biachete bikaba sinya bosa igo. Lakini ase gopima omonto orenge omwororo, obwate ende endabu bosa igo nonya orenge omotaka, okonya Nyasae omoseseniri, rero nonya buna momo okorete chisukuru okonyora nere ore omotenenku nkosika. Tata, nkobasaba ng'aka moranche, twara enkoro endabu gochia ase abanto bamino, tiga tonya kobasomia. Mbuya mono ase engencho ye chinsa, tiga nkorere iga iga, naende ninche ngiche ng'ende gokwana obosemi ore endamwamu endamwamu, etopic ye endamwamu iga ebwate chitopic chinyinge, iga ere engaro ogokumia, ntanyare koelesa bono nkoba. Lakini ase engencho ye chinsa, tiga nkorere aa, naende naende inche mbare. Lakini koranche omwana ominto, onyaroka ominto, omomura ominto, eango yane, anti yane.